Әйдәгез, мин сезгә күрсәтәм, ничек ул языла. Менә карагыз. В. И өч тапкыр әйтегез. В. В. В. В. В. В. Ә без бүген абыем белем йортына барабызмы? Әйе. Әйдәгез барабыз. Чакырабыз безнең дусны. Менә, менә безнең белем йорты. Әйдәгез, өчкә шай саныйбыз. Әйтәбез, әссәләму алейкум ва хәрефе чык. Әйдәгез, бер, ике, үч. Әссәләму алейкум ва хәрефе чык. Чыга микән?

Әйдәгез, без сезнең белән шундый уен уйныйбыз. Һәм сез карыйсыз. Табыгыз менә рәсемнәр. Нинди рәсемнәр В хәрефенә башлана? Ә нинди рәсемнәр В хәрефенә башланмый? Бер ике минут уйлагыз, яме? Мин беләм бер ике сүзне. Әйдә әйт, Мәриям, ниндине син беләсең? Мин беләм велосипед. Әйе, велосипед в хәрефе нәйме? Әйе. Ә син, Ибраһим? Мин күрәм Вафли. Вафлига ашаган менә бу тәмле әйбер, баллы әйбер. Ие, дөрес, бу вафли. Тагын В хәрефенә нәрсә күрәсез? Һәм мин мин ашау турында уйлыйм инде. Һәм мин ветчина күрәм. Колбаса микән бу, ветчина микән бу? Сайла, нинди яның В хәрефенә башлана? Ветчина или колбаса? Ветчина булсын. Әйе, дөрес. Ветчина В хәрефенә башлана, әйме? Һәм әйтегез, нинди сүзләр В хәрефенә башланмый? Мин тракторны әйтәм. Ә мин бәлеш әйтәм. Әйе, дөрес, дуслар. Карагыз, тагын әйдә карыйбыз. В хәрефенә безнең нинди сүзләр башлана? Велосипед, вафли һәм ветчина. В хәрефенә башланмый трактор һәм бәлеш. Бәлеш Б хәрефенә башланаймы? Дөрес, дуслар. Машалла, субханалла. Сез В хәрефенә сүзләр беләсез икән. Ә хәзер әйтегез әле миңа, нинди сүз сез Аллаһ Тәгаләнең исемен В хәрефенә беләсез? Беләсез микән? Мин белмим. Ә мин берне өйрәнгән идем. Әйдә, әйт әле, Мәриям, ниндиен син беләсең? Альвадут. Ие, субханаллах, син шул исемне беләсеңме? Әйе. Хәзер. Әйе, Мәриям. Ул аңлата, Әл-Вадуд, Аллах Тәлә безне бик ярата. Арабча ул языла вау хәрефе белән. Ләкин иң якыны татар хәрефе В була. Шуңа күрә без аны сайладык.

О, машалла. Мин андыйны ишетмәгән идем. Әйе. Менә без кул белән эшли алабыз, чәшкәне тота алабыз. Чәй эчә алабыз. Әйе, дөрес, Мәриям. Ә син, Ибраһим, нәрсә әйтә аласың? Хәзер мин уйлыйм, Аллах Тәгалә безгә аяк бирде. Ул безне бик ярата. Әйе, әйдәгез шундый рәсемне карыйбыз. Шундый рәсемне карыйбыз. Карагыз, менә монда нәрсәләр бар? Нәрсәләр Аллах Тәгалә кешегә бирдеме? Нинди нигъмәтләр? Әйдә әйтегез, нәрсә күрәсез? Балалар, сез дә әйтегез, яме? Менә мин күрәм кул. Әйе. Мин аяк күрәм. Әйе. Менә бу нәрсә, дуслар? Кара төстә шундый озынча. Каш име? Каш. Ә нишкә безгә Аллаһ Тәгалә каш бирде? Уйлагыз әле. Нәрсәгә Аллаһ Тәгалә кешегә бирде каш? Һәм тотып карагыз аны. тотып карагыз аны карагыз нинди матур кашлар иде һәм уйлагыз ничкә безгә кирәк каш менә мин уйладым яңгыр булганда су безнең биткәләгә и ул каш аркылы кырыйга китә һәм күзгә керми Әйе, Мәрьям, дөрес. Һәм карагыз әле, сезнең күздә керфекләр бар. Субханаллах. Ул нәрсәне аңлата? Аллаһ Тәгалә безне бик ярата, бик ярата. Карагыз керфекләр белән. Керфек керфекләр белән селкетеп карагыз әле, күзләрне йомыгыз, әчегез. Ә нишкә безгә керфекләр Аллаһ Тәгалә бирде? Мин уйладым. Әйдә, Ибраһим, әйт әле. Менә кыш көне кар төшкәндә кар күзгә кереп китми. Аны керфек тотып ала. Һәм җәй көне булса тузан кертми. тузан булса, ул тузанны хоп итеп тотып ала. Әй, Ибрагим, машалла. Менә карагыз, ничек Аллаһ Тәгалә безне ярата. Ул без, безгә кашлар бирә, керфекләр бирә, име? Субханалла. Һәр бер әйбернең менә урыны бар, име? Әйдә, әйтегез, тагын нәрсә күрәсез? Рәсемдә тагын нәрсә Аллаһ Тәгалә бирде?

Иң уртада менә бездә безнең бар үпкә. Димәк, һава сулыйбыз без үпкә белән. Әйе, субханаллах, күп нигъмәтләр бирде икән Аллаһ Тәгалә. Әйе, хәзер мин сезгә бер рәсем күрсәтәм. Һәм менә карагыз. Карагыз әле. Карагыз, Аллаһ Тәгалә ничек кешене ясады, ме? Субханаллах. Менә безнең монда йөрәк күренә. Субханаллах. Субханаллах. Ничек Аллаһ Тәгалә ясады? Һәм уйлагыз әле, уйлагыз әз генә. Менә карагыз, ничек Аллаһ Тәгалә ясады. Йөрәк, үпкә бар анда. Һәм ләкин без алай бит күренмибез, роботлар шикелле. Әйме? Менә болай булсак, без роботлар шикелле йөрәрлек. Ә без бик матур. Аллаһ Тәгалә һәрбер кешегә матурлык бирде. Альхамдулиллаһ. Хәм, әйтегез әле, кайсы китапта без укый алабыз Аллаһ Тәгаләнең исеме Әл-Вадуд. Мин уйлыйм, Коръән Кәримдә дип. Әйе, дөрес. Әйдәгез карыйбыз. Ничәнче аят? Әйдәгез. Менә карагыз. Менә карагыз әле. Аллах сезне юктан бар кылды. Ва сезгә кулак бирде. Ва күз бирде. Ва сезнең йөрәкләр бирде. Альхамдулилла, Аллах Тәгалә безгә бик күп әйбер бирде. Һәм икенче аятта язылган аның исеме Әл-Вадуд.

Шуннан соң әйдәгез, без сезнең белән шундый рәсем ясыйбыз. Әлвадут. Сез аласыз альбом. Анда ясыйсыз сезнең кулны һәм аякны. Менә ручка белән шулай итәсез. Әгәр дә э, сыймаса сезнең э, төрлечә ясый аласыз менә шуннан соң монда ясыйсыз в хәрефен аны буйсыз һәм матур әйберләр ясый аласыз кулда менә малайлар сәгать ясый ала кызлар да сәгать ясый ала кызлар тагын тагын берәр нәрсә матур әйберләр ясый ала инде

Менә бу бик матур аят. Аллаһ сезне юктан бар кылды вә сезгә коляк бирде вә күз бирде вә сезнең йөрәкләр бирде. Менә шул аятны матурлыйсыз, матур итеп язасыз һәм яраткан туганнарга бүләк итеп бирәсез. Әлхәмдүлилләһ. Ярар.